Croeso i'r myfyrdod hwn. Hoffwn yn gyntaf ddiolch am y cyfle i arwain myfyrdod bach hwn ar gyfer Dwyrnod Gweddi Esgobaeth Llandaf ar ddechre'r Adfent. Wrth i ni deithio trwy'r Adfent tuag at y Dwyrnod Byrraf, y thema dwi wedi dewis yw herio'r tywyllwch. Felly, dechreuwn ein hamser gyda'n gilydd trwy droi at Dduw mewn gweddi. Gweddïwn. Bendigedig wyt ti, Dduw goruchaf, arglwydd pob goleuni. Wrth dyner drugaredd y tir arnom y wawrddydd o ddiuchod, i chwalu gweddillion cysgodion y nos. A ninnau'n disgwyl dy ddyfod i'n plith, agor ein llygaid i ganfod dy bresenoldeb, a chryfhau'n dwylo i wneud dewyllys fel y gall y byd dy foliannu'n llawen trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Darlleniad o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, y bedwaredd bennod. Am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drugaredd Duw, nid ydym yn digalonni. Yr ydym wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus, nid ydym yn arfer cyffrwystra nac yn llirgunio gair Duw. yn hytrach, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn ein cymerodwyo'n hunain i gydwybod pob un gerbron Duw. Os yw'n hefengyl ni dan orchudd, yn achos y rhai sydd ar lwybr colledigaeth y mae hi felly, yr anghredinwyr y dallodd Duw'r oes bresennol eu meddyliau rhag iddynt weld goleuni efengyl gogoniant Crist, delw Duw, Nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn Arglwydd, a ninnau yn weision i chwi er mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddywedodd, Llewyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu, ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, ein herlid, ond nid ein gadael yn ymddifad, ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio, Yr ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn ein corff mae farwolaeth yr Arglwydd Iesu, er mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Oherwydd y Duw a ddywedodd, Llewyrched goleuni o'r tywyllwch, Adlewyrchodd yn ein calonnau i roi ni oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Y chweched adnod o'r bedwaredd bennod o Ail Lythyr Paul at y Corinthiaid. Ar ddechrau'r cloi mawr yn mis Mawrth, sy'n teimlo fel oes yn ôl bellach, fe ofynnwyd i ni gan gytun bob nos Sul am saith yr hwyr oleuo cannwyll a'i gosod yn y ffenest. Galwad cenedlaethol oedd hon i weddu a gweithredu. Yng nghanol mis Mawrth, erbyn saith yr hwyr, roedd hi'n dywyll, a'r gannwyll ynghyn yn y ffenest yn llewyrchu'n braf yn y tywyllwch i bawb yn y gymuned a'i gweld. Un gannwyll fach yn arwyddweladwy i eraill o weddi, ffydd a gobaith. Un gannwyll fach yn llewyrchu yn y tywyllwch. Un gannwyll fach, un fflam, yn ymuno â chynhwyllau eraill ar draws y wlad i herio'r tywyllwch. Ond wrth i'r gwanwyn troi'n haf a'r dydd yn ymestyn heibio saith yr hwyr, nid oedd golau'r gannwyll mor effeithiol fel arwydd weladwy i eraill. Roedd golau'r gannwyll yn cael eu lyncu gan olau'r dydd. Ond eto, er yn llai gweladwy i eraill, i bawb oedd yn parhau ar ddefod yn ystod y gwanwyn a'r haf, roedd yn weithred bwysig o weddu ffydd a gobaith yn herio'r tywyllwch, tywyllwch canlyniadau pellgyrhaeddol Covid a'i chyfyngiadau. Bellach, ar ddechrau mis Rhagfyr, y tywyllwch sydd ar gynnydd unwaith eto, gydag oriau'r dydd yn parhau i fyrhau wrth i ni deithio i'r dywyrnod byrraf. Mae'r nos, bellach, yn tynnu i mewn, y tywyllwch yn llyncu i golau'r dydd, a ninnau yn cael ein gorfodi oleuo golau yn ein tai a chau y llenni i gadw'r tywyllwch allan. Ond wedi dweud hyn, yn y tywyllwch y mae'r goleuni lleiaf yn llewyrchu'n llachar. Dyna sy'n hyfryd am eglwysi, ac yn arbennig, ffenestri lliw ar adeg hon o'r flwyddyn yn y nos. Yng nghanol dydd, mae pelydre'r haul yn llifo trwy'r ffenestri, ac fe welwn yn blaen y lliwiau a delweddau yn y ffenestri, Ond yn y nos, a golai'r eglwys ynghyn, mae'r eglwys yn troi'n llusern. I'r rhai oddi mewn i'r adeilad, mae'r ffenestri'n ddu, does dim i'w weld. Ond o'r tu allan, fe welir y ffenestri lliw yn eu holl ogoniant. Mae'r adeilad eglwysig yn troi'n llusern yng nghanol y gymuned, yn taflu ei golau i'r nos ac yn herio'r tywyllwch. Mae'r adeilad eglwysig yn troi yn arwydd weladwy i'r byd o weddi a gwasanaeth, presenoldeb y ffyddlon yn eu gwaith, yn herio'r tywyllwch. Dyma yw neges tymor yr Adfent inni wrth gwrs, y goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac ni all y tywyllwch ei drechu ef. Mae'n neges bwysig. Mae'n neges bwerus. Mae'n neges y mae angen i ni a'r byd ei glywed tro ar ôl tro, oherwydd y mae'r tywyllwch o hyd yno ar yr ymylon yn ceisio ei gyfle i lyncu'r goleuni. Ac mae'r tywyllwch yr ydym yn sôn amdano yn fwy na ddiffyg golau dydd. Mae'n dywyllwch, yma, yn golygu popeth sy'n llysteirio bywydau. Mae'n golygu popeth sy'n niweidio ac yn dibrisio bywyd. Yn ystod yr Adfent eleni, mae angen i ni ganolbwyntio yn fwy ar y goleuni a disgwyl am y wawr yn obeithiol nag ar unrhyw flwyddyn arall am wn i. Yn ganlyniad i'r pandemig, mae'r tywyllwch nid yn unig i'w weld ond i'w deimlo hefyd. Mae tywyllwch galar, mae tywyllwch pryder, mae tywyllwch ansicrwydd, tywyllwch unigrwydd. tywyllwch, ansicrwydd swyddi a diweithdra. Maent i gyd yn fathau o dywyllwch sydd ar gerdded ar hyn o bryd. Mae angen eu herio, herio a goleuni gobaith, y gobaith sy'n edrych i'r dyfodol, y gobaith sy'n dal gafael yn y llygedyn o obaith, y gobaith sy'n disgwyl am y wawrddydd, y gannwyll fach yn herio'r tywyllwch, a ddaw yn oleuni mawr sy'n gwasgaru'r tywyllwch yn ôl i'r ymylon. Yn ganolog i'n ffydd ni fel Cristionogion y mae'r syniad o oleuni. Cawn ein galw i fod yn blant y goleuni nid yn unig yn yr ystyr ein bod yn cerdded yn y goleuni, ond hefyd yn yr ystyr ein bod ninnau yn oleuni i eraill. Ar ddechre'r greadigaeth, pan oedd y ddaear yn afluniaidd a gwag, dywedodd Duw, Bydded goleuni. Yn y goleuni cyntaf hwnnw y creodd Duw weddill y byd. Y goleuni yn herio'r tywyllwch, yn herio'r anhrefn, a Duw yn y goleuni hwnnw yn creu y newydd. Wn i ddim a ydych wedi sylwi yn stori'r creu y mae Duw yn creu y goleuni ar y dwyrnod cyntaf, ond nid yw Duw yn creu yr haul, lloer a'r sêr tan y pedwerydd dwyrnod. Beth bynnag oedd y goleuni a greuwyd ar y dwyrnod cyntaf, nid yr haul mohono. Ac yn yr Efengylau, dywedodd Iesu, My Fi yw goleuni'r byd. Ac felly, Waeth po pa mor dywyll y bo pethau, y mae goleuni Duw yn llewyrchu, goleuni gwirionedd, goleuni cyfiawnder, goleuni cariad, o herwydd daioni a chariad yw Duw. Nid ffantasi yw hwn, nid sentiment bach neis, Ond dyma'r ffydd mae'r Eglwys yn ei chyhoeddi. Dyma ffydd bore'r trydydd dydd ac atgyfodiad Iesu o'r bedd, wedi tywyllwch Gwener y Groglith, daeth wawr bore'r trydydd dydd. Paul, yn ei ail lythyr at y Corinthiaid sy'n dweud wrthym, Oherwydd y Duw a ddywedodd, Llewyrched goleuni o'r tywyllwch, Adlewyrchodd yn ein calonnau roi ni oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ym mhob sefyllfa, ein gwaith yw edrych am y llygedyn o obaith, edrych am y wawr ac nid ymgolli yn y tywyllwch, er mor hawdd yw hynny, yn enwedig pan mae'r gwaith o obeithio herio'r tywyllwch yn teimlo fel gwaith di-ddiwedd ac ofer. Dyn ni'n gallu teimlo fel llestri pridd, yn froi ac yn fregus ac yn wan, ond yna i'n gwendid, y mae nerth. Mae'n amlwg wrth ddarllen ail lythyr Paul at y Corinthiaid, ei fod yntau wedi mynd trwy gyfnod anodd, Roedd ei berthynas â'r Cristionogion yng Nghorinth yn weddol simsan, a Phôl ei hun yn teimlo o dan straen rhyfeddol. Eto, roedd yn dal gafael i neges yr Efengyl, yn dal gafael i Iesu Grist a'i oleuni, ac er iddo deimlo fel llestr pridd, yn froi ac yn fregus, Eto roedd yn gwybod bod Duw yn ei ddefnyddio, bod Duw yn defnyddio ei gwendidau a'i brofiadau er mwyn dwyn oleuni gobaith yr efengyl i eraill. Mae'n rhyfedd i feddwl bod Duw yn ein defnyddio ni i fod yn oleuni i eraill, a bod Duw hyd yn oed yn defnyddio y craciau yn ein bywydau, y craciau sy'n gadael i oleuni Crist lywyrchu a bod yn oleuni ac yn obaith i eraill. Y mae cryfder yn y llestr pridd, cryfder yn ein gwendid, oherwydd fel dywed Paul wrthym, ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu, Ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, er mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. A dyma ni'n dod at y goleuni sydd gennym ni i herio'r tywyllwch, a'r goleuni hwnnw yw Iesu Grist ynom ni. Mae'n oleuni sy'n ddigonol, ie, i'n cynnal ni, ond yn fwy nag i'n cynnal ni yn unig, mae modd iddo hefyd fod yn gynhaliaeth i eraill wrth i ni deithio trwy'r cyfnod hwn. Trwy gario goleuni Crist yn yn ein bywydau, yr ydym yn herio'r tywyllwch i eraill hefyd. Ystyriwch, Y mae un gannwyll mewn ystafell o gant o bobl yn o leu yn goleuo'r ystafell i bawb. Un o'r pethe ni allwn wybod yw sut y mae ein ffydd ni yn cynnal eraill. Wrth i ni ddal gafael yn ein gobaith yng Nghrist Iesu, a ffyddlondeb a daioni Duw, hyd yn oed yng nghanol ein tywyllwch presennol, yr ydym yn gynhaliaeth, yr ydym yn oleuni i eraill sy'n cael, sy'n ei chael hi'n anodd ar hyn o bryd i obeithio, i gredu, i edrych i'r dyfodol am arwyddion a wawr ddydd, oherwydd mor didew yw'r tywyllwch o'i hamgylch. Y mwyaf i gyd y tywyllwch, y mwyaf i gyd yw goleuni'r cannwyll, er mor fach yw'r goleuni, eto y mae'n herio pob tywyllwch. Ni ddylwn i anghofio, wrth i ni obeithio, wrth i ni ddisgwyl am ddyfodiad Iesu Grist, wrth i ni ddal gafael yn ein ffydd ynddo, ein bod yn gweithredu fel cannwyll fach yn arwydd o oleuni cariad a daioni Duw a welwn ni yng Nghrist Iesu, yr un a ddywedodd, My Fu yw goleuni'r byd. Ny Ni yw'r goleuni sydd â'r gallu i herio'r tywyllwch ar gyfer eraill sy'n methu ar hyn o bryd obeithio. Dyma'n braint Dyma'n alwad, dyma neges yr Adfent hwn wrth i ni deithio o'r tywyllwch i'r goleuni. Digon, digon ar y degau, i'w bod yn gannwyll fach i eraill, i herio'r tywyllwch, wrth i ni ddisgwyl am y wawr ddydd, pan fydd Crist oll yn oll a'r nos yn cilio draw. Amen. Gweddïwn, dihuna dy fyd cysglyd dduw'r Adfent, i gyfarch gwawr dy bresenoldeb a llawenydd llygad agored. Cyhoedda eto mewn gair a chân dy fwriad tragwyddol i gau'r llwybr sy'n arwain i ddisberod, a gwneud y ffordd sy'n arwain i'r uchelder yn ddiogel. Cod, ein heneidiau llipa, a newyddion am dy ddyfod, fel y bydd euogrwydd ac ofn yn codi fel tarth y bore bach, ac y bydd gobaith yn cael ei gynnau yn y bywydau mwyaf unig. Yna disgleiria oleuni gogoneddus, barna a gwareda bob un ohonom, Agor dy gartref nefo led y pen trwy bresenoldeb a ddewaist Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras, gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.